Çend têbînî, Lîsteyên Baroya Mêrdînê yên salên hezar û neh sed û heftê û yek, hezar û neh sed û heftê û çar an. Baroya Mêrdînê di sala hezar û neh sed û pêncî û şeş an de wekî baroyeke serbixwe hatiye avakirin. Her baro ji bo tomarkirina endamên xwe tomarekî, sicîlekî çêdike. û navê wê lîste an jî lewhe ye. Berî çend mehan min li Heyam Sahaf ya li Mêrdînê du lîste lewheyên Baroya Mêrdînê peyda kirin. Lîste lewheya yekemîn ya salên hezar û neh sed û heftê, hezar û neh sed û heftê û yek an, ya duyemîn jî lîsteya sala hezar û neh sed û heftê û çar an e. Lîsteya Baroya Mêrdînê ya sala hezar û neh sed û heftê û çar an. Baroya Mêrdînê wekî lîsteya lewheya baroyê di sala hezar û neh sed û heftê û yekê de meha reşemî, sibatê de pirtûkek çap kiriye. Ev lîsteya baroya Mêrdînê li bajarê Mêrdînê di matbaaya Doğuş de hatiye çapkirin. Di rûpela ewil de wiha hatiye nivîsîn. Lîsteya Baroya Mêrdînê ya salên hezar û neh sed û heftê û heftê û yekê li gorî rêzkirina alfabetîka paşnavan hatiye sazkirin. Her wiha di rûpela duyemîn de ev lîste li gorî qanûna parêzeriyê ya hêjmar hezar û sed û sî û şeş û xala heftê û pêncemîn hatiye dirûstkirin hatiye nivîsîn. Di vê lîsteya Baroya Mêrdînê de navê parêzer û reqama tomara wan û fotografekî wan hatiye danîn. Li gorî vê lîsteya Baroya Mêrdînê Serokê Baroyê Parêzer Yunus Kavak e û sicîl, tomara wî yanzdeh ye, yanî yanzdemîn Parêzerê Baroya Mêrdînê ye. Di lîsteyê de bîst û heft parêzer qeyd kirîne. Ji van bîst û heft parêzerên li Baroya Mêrdînê qeyd kirî, hevdeh li navenda Mêrdînê, li navçeya Mîdyadê çar, Li navçeya Qoserê, Qezê, du du, Davût Samancî û Adnan Uğurlu, û li navçeya Cizîrê du parêzer dixebitin, Şerefetîn Elçî, Nuretîn Yilmaz. Wexta mirovê lîsteyê dinirxîne gelek têbînî derdikevin holê. Ev lîsteya Baroya Mêrdînê ji bo dîroka parêzeriya Mêrdînê çavkaniyekî gelekî hêja ye. Ji ber ku di lîstê de hem nav û navnîşan, Tomara parêzeran heye û hem jî sûret, fotografekî wan jî heye. Çavkaniyekê gelekî balkêş e. Wê çaxê yanê di salên hezar û neh sed û heftê û heftê û yekê de li Mêrdînê tevahî bîst û heft parêzer hene. Li navçeyên Dêrika Çiyayê Mazî, Mahsertê, Kerboranê, Stewrê, Qebala, li Nisêbînê tu parêzer nînin. Di nava parêzerên wî çaxê de navê siyasetmedarên navdar Rehmetî Şerefettîn Elçî û Nûrettîn Yilmaz jî hene. Fotografên wan jî wekê çavkaniyekê dîrokî ne. Tomara Rehmetî Şerefettîn Elçî bîst û pênc e. Ya Rehmetî Nûrettîn Yilmaz bîst û çar e. Her du jî li Cizîrê dixebitin. Her wiha bavê nivîskarê Tirk Murathan Mungan, Îsmaîl Mungan jî di lîsteya Baroya Mêrdînê ya salên hezar û neh sed û heftê û heftê û yekê de cihê digire. Lîsteya Baroya Mêrdînê ya sala hezar û neh sed û heftê û çar an. Baroya Mêrdînê lîste lewheya xwe ya sala hezar û neh sed û heftê û çar an bê fotograf çap kiriye. Di lîstê de nav û navnîşan û sicîla parêzeran heye. Li bin hin navên parêzeran navçeya Xebatê jî heye. Lê hinek jî bê navçe, bê cîh hatiye nivîsandin. Di sala hezar û neh sed û heftê û çar an de serokê Baroya Mêrdînê Parêzer Celîl Can e. Bûyî re şeş kes di lijneya rêvebiriya Baroyê de cîh digirin. Li gorî vê lîstê hêjmara endamên Baroyê du qat zêdetir bûye. Bûye şêst û du du. Her wiha heta sala hezar û neh sed û heftê û yekê li navçeya Stewrê û Nuseybînê parêzer nebûn, lê di sala hezar û neh sed û heftê û çar an de du parêzer li Stewrê, Edîp Hamîdî û Yalçin Kavak dixebitin. Li Nuseybînê parêzerekî dest bi karê parêzeriyê kiriye, navê wî Kemal Ozçelik e. Lîsteyên baroyan ji bo dîroka parêzeriyê çavkaniyên gelekî baş in. Hêvî dikim ev lîsteyên baroyan yên çapkirî hemû werin peydakirin û rojekî di muzeyekî de werin pêş mirovan. Ez fotoyên her du lîsteyên Baroya Mêrdînê pêşkêşî xwînera dikim.